me nan so kora nya hwee momfa mfoni no ngu so na yɛnkɔ
ɛne yɛ adeɛ asie no no eh, me driver me driver akotom me bɛ ɔne ne ne bɛka sɛ wakotom sia ae me driver gyina mu sisi ae ah, ah, akoa bi a
ɔfa nsuo petepete yi a

Anigye mu so o, onua. Eh, mfoni a yɛhu yi, ɛyɛ obi na ɛde sɛnde wo anaasɛ wo ara na wotwa de sɛnde yɛn? Apia, m'ani tua mu, m'ani tua mu, ɛwɔ Kasoa, Old Barrier, ɛde kɔ LCC, Ataale anim hɔ a, NIB anim hɔ a. Ataale anim a kokoɔ so ha yi mpo ni.
Wobɛduru no sɛ obi anka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ kwan a, w'adwene bɛyɛ wo sɛ ɛyɛ lake anaasɛ one district one factory anaa one one district one dam no ka asoafoɔ deɛ no no. Because ape a ɛ bɛ ɛyi ɛ ɛ ɛyi ɛkwan no ne pavement no nyinaa abom baako pɛ o ɛna nsuo no ayiri afa ne nyinaa soɔ ei.
Wokɔ a na wosan. Ape a ne nka meekɔ Kasoa because of the way a traffic no teɛ nti masan adane m'ani meresan aba m'akyi. Deɛ ɛteɛ no sɛ manhwɛ a mɛtumi aspɛndo bɛyɛ eight hours wɔ traffic mu berɛ a wonnii toll booth. Enti yɛbɛsrɛ wɔn a wɔfiri Nkran rekɔ Accra rekɔ Kasoa, yɛbɛsrɛ sɛ wowɔ biribi yɛ a ne nyinaa depends on mmerɛ deɛ a, yɛbɛsrɛ dan w'akyi na san kɔ baabi a wofiri ba because the way a traffic no akyɛ ama no nti wɔn a ɛfiri Kasoa reba Accra a joine the other lane nti they see a Accra to Kasoa kwan no ayɛ two lanes, wɔn a ɛreba nam so, wɔn a ɛrekɔ nso nam so. Traffic no ano ayɛ den yie papaapa.

na otwa, na otwa, na adapa yi, mo ankasa mo nim deɛ wɔn bɛka, yɛse mo nyɛ kwan a, mo nyɛ kwan, ɛna sei, ɛna sei, ɛna sei, nti yɛbɛ srɛ mpaninfoɔ sɛ wɔn bɛtumi ayɛ biribi afa ho a, sɛ draining system no na ɛnyɛ wɔ hɔ ne sɛ wɔn bɛtumi atu ho anamɔ na wɔn ayɛ a, sɛ kwan no nso nso na wɔn bɛbue mu nso o, ne wɔn ayɛ biribi afa ho, I think sɛ ɛbɛboa, na wɔn a wɔn te mpatamua deɛ, wɔn nsoro, wɔn nsoro kutam, ehyia no nnada, sɛ Nyankopɔn nso se ne se nsuo no

baabi a driver no, wohu sɛ driver no articulator cars Ae, atentene no, ae. yɛ a na eh, aborɔfo no yɛ cars no, wɔyɛ step sɛdeɛ Yeah, ɛbɛyɛ a a wobɛtia wobɛtia so so ansa na aforo.
wa- woaforo. Afa Ɛhɔ nsuo no nyinaa fa. afa. Hwɛ Prado yi, ehu- Ae.
hwɛ Prado mua, hwɛ.
Ɛna Hwɛ. sɛ sɛ ɔfa me me problem ne sɛ baabi a wɔabɛkyɛ no mmienu no Ah. nsuo no saa de debris aba abɛgu mu o Ae. ɛti wodi agorɔ nso ɛno nso so yɛ ade, ade foforɔ ɛna debris no nso kora ehu kyerɛ sɛ ɛno ebetumi afa nipa me ade baako a ɛ, yɛbɛsrɛ wɔn a wɔn- wɔretie yɛn no sɛ wɔn sɛ sɛ nkora kɔ sukuu

Anaasɛ ebia wobɛma wo ba. Wo taxi driver koraa sɛ ɔnkɔfa no. Nkɔfa no mmra. Anaasɛ ebia wo koraa wosoma wo ba bi a n'ani afi kakra sɛ kɔfa wo nua kumaa no bra. Yɛsrɛ wo mo a ɛretie yɛn no awiei paa, mo a motie Angel FM ne mo a mohwɛ Engye TV seesei a, yɛsrɛ mo, deɛ yɛrehunu no, sɛ mo deɛ sɛ monya mmɛnee Engye TV anaa mommɛnee Facebook a, deɛ yɛrehunu no nyɛ Kɔ fa wo nua kumaa no bra. Nti mo nfrɛ mo teachers no kyɛ sɛ ebia sɛ ɛbɛyɛ a mo nkyɛn kakra.
Anaa anaa nyɛ bi emu sɛ me nua no sɛ nyɛ saa na ebia. Yɛ yɛ na ɛbɛyɛ yie a.
Abia. Ɛɛ sɛ sɛ wɔn hu sɛ ɛɛ yɛ kɔ pɔn mu ano no du mmienu abɔ deɛ sukuu bebrebe abɛ pɔn. Ɛna ɔfa kura yɛ sɛ sɛ nka ɛbɛyɛ a Sɛdeɛ kwan no ayɛ no, obi obi pɛ sɛ ɔkɔ, ɔma ne ba, o, kɔkɔfa nua ketewa bra, anaa bia kɔfa wɔfa ase bra, anka ɔmo ntwɛn. Wohunu kwan no situation no sɛn? Ɛne deɛ ɔwɔfa ɛka yi, ɛyɛ pɛpɛɛpɛ?
Afia, Sɛ na ɔfa kae no, ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ. Yɛbɛsrɛ wɔn a wɔn mma kɔ sukuu bɛn bea a adeɛ yɛ fi, yɛbɛsrɛ sɛ either sɛ wɔbɛfrɛ sukuu mpanimfoɔ na wɔma wɔma nkwadaa no atwɛn wɔ hɔ koraa, sɛ wɔbɛtumi apɛ baabi koraa mpo ama nkwadaa no ada adekyɛ wɔabɛfa wɔn a, I think sɛ ɛno nso ɛbɛboa. The way a hɔ no ayɛ no, afei a sɛ w'ankasa wokɔhu a, anhwɛ a wobɛka asɛm a ɛyɛ nka a, a ɛno nso anhwɛ a mpanimfoɔ nsa kyew seesei a wɔde wɔn akɔtu asia te sɛ sɛ no ɛkɔ so wɔ ɔman Ghana mu. Nti yɛbɛsrɛ sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, wɔn a ɛrekɔ Kasoa, sɛ wowɔ biribi yɛ wɔ Kasoa na ɛyɛ mmere a it is time bomb a, mɛsrɛ mɛnkɔ koraa, mɛnyɛ w'adwene. Ɛna afei nso mo a mopɛ Uber Uber ne boat no, mɛnyɛ w'adwene nso wɔ ɔda Uber ne boat de akɔ Kasoa, ɛsiane sɛ Sɛ ɔwɔ ɔda no sɛ five cedi a, ɛdodow a kodu kasa no ebi akɔ bɛyɛ five hundred cedi anaa thousand cedi. San dɛn traffic a wobedi mu no, w'aso bɛyɛ hye papaapa. Abia.
Ɔfa, sɛsɛ amanfoɔ bɛtua thousand cedis si wo ba ne do awurade
hɛ. Na wonim last nsuo yiri maa ɛyi na nkurɔfoɔ de Ae, amanfoɔ fa amanfoɔ ae. Ae, ti sɛ
ɛdeɛ ti sɛ ɔbɛhyɛ kyiri
ti sɛ kɔnkɔn. Ɛsisi. Ɛsisi hɔ yɛsi hɔ nso ɛnyɛ koraa na yɛnkɔ ɛhɔ ahoma no so na yɛnkɔ tie mmra ɛ me nua san na hɔ nom esitiɛ. Hello.
Hello. Ɛ, mɛ, na mebisa sɛ kaa so a ɛsete si baabi a wɔ hɔ no, ɛ, bɔ yɛ mu a, sɛn na nsuo no pete-pete kakra no, ɛ, Ah, ok, ɔhaw bɛ na ɛde me, reba me, hɔ? mɛda mo ase ɛne mo atiefo awia wei. Wo hwɛ kaa so a ɛsisi yɛ baabi a nsuo no ayiri afa sesi a na, from ɛsisi hɔ ne ba nyinaa, wo bɛhu sɛ Attala hɔ side no nyinaa, Attala hɔ side no nyinaa yɛ waterlogged area a wɔn si, wɔn an divert nsuo no ani amfa ankɔ to baabi yie. Wo kɔ wɔ anim kakra nso baabi a signboard eh, truck ne nam sisi anso wokɔ a wobɛhu sɛ wɔn afele hɔ ne nyinaa ɛde eh, wɔn obie warehouse ɛwɔ hɔ wɔn asisi warehouse ɛhɔ nso nyinaa yɛ waterlog area wɔn an divert nsuo no ani anfa ankɔto baabi yie wohwɛ a gutter ka ketewa bi na wɔn ayɛ ato kwan no akyi a nsuo no ɛbɛfa hɔ nti nsuo no tɔ bi a every year bia saa adeɛ wei ɛsi wɔ hɔ nti wowɛ tenke sɛ time wɔn bɛ clear hɔ ne ɛnim sɛ bia wɔn ba abɛ divert nsuo no ani koraa sɛnea ɛbɛyɛ a nsuo no

Nti sɛ sɛsi a ayi polisifo a bɔn polis nti ɔmo yɛ dɛn polisifo a MTTD foɔ no sesɛn. Polisifo biaa mmaa ha nadmo fia nadmo foɔ biaa nso mmaa around ha.
Ei yɛ da ase ɛyɛ asɛm o. Ei wɔfa nti yɛbɛtena wei ho akɔsi da bɛn? Me koraa deɛ wei a yɛte a yɛka yi wɔfa adwene bi a ɛba me tirim ne sɛ anka ɛfiri New Botiano junction aa kɔkɔduru hɔnom no ɔka ɔmo nsisi pillars Sɛdeɛ yɛ ayi no ɛɛ overhead no bi no anka aseɛ no nka yɛ nwisu kaa bia nfa hɔ.
Ahaa ɛka hɔ no obia nwisu aseɛ no nsuo ntɔ andeɛ nka nfa aseɛ saa nfa soro saa nkɔ nkosi amanforo mu na anka kaa no nam soro saa. Obi kasa o.

Kɔkɔ lɔbe Nana Addo sɛ, Ɛkwan no a ɛwɔ hɔ no, aseɛ deɛ no yɛmpɛ. Wɔnyɛ bi nto soro ma yɛn, na aseɛ no deɛ nna hɔ kwa. Na nka nsuo no, wei a ɛtene nka ɛnam hɔ, yɛn ani bɛhu, ɛnso nka ɛnyɛɛ hwee. Na yɛmfa soro nko ara. Wahu? Na deɛ ɛte sɛ wɔfa deɛ akua deɛ, sɛ aseɛ gyina owuo nkwanta. Ɛ? Wɔfa Tala hɔ, wɔka sɛ ɔnim hɔ. Ɛwɔ kokoɔ so pa ara o. Anim ha koraa o. Ah!
Na dɛn? pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ nti bɔne bɛɛ paa na ghanafoɔ ayɛ
ɛmfa wo na wo pia nsuo bɛgu fam hɔ
wasa pia nsuo sa bɛbɛgu fam hɔ
yɛnkɔ ahoma no so mmra na na kɛhɛ sɛ kɛbɛtumi akɔ ahoma no so aba na yɛahwɛ na yɛnkyɛ bi yɛbɛkɔ ɔpani daako nyane a na ɛde no aba ɛyɛ Eh yɛse eh yakyere papa bi yakyere obi ya ɔno nso eh wɔde nkwadaa mmiɛnsa nine years eleven years ɛna eh twelve years na yɛse ɔyɛ kɔnfoɔ ya kyɛ sɛ yakye no wɔ awutu breku